Vadiwa vatariri, tinokuchingamidzai kuchirongwa Pashoko naBridget apo tinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dziri maringe nechiKristu tichikotsverwa neveGilmar Gardens kuno kuMarondera. Ini zita rangu ndinonzi Bridget Sivanda. Nhasi ndatsikwa naMufundisi. Tinokugamuchirai kuchirongwa Mufundisi Goredema. Mazvita. Ndina zvekare vaMadzinga tinogamuchira kuchirongwa. Mazetai. Tinotenda. Nhasi hurukuro yedu toda kumbonyatsotarisa kuti icho chinombonzi kereke kana kuti chechi chimbori chii. Pastor Goredeva makatitsanangurirawo here mazvizere kuti chinombonzi kereke chii? Tinotenda. Regai tipinde mushoko raMwari. E, kubhuku yaMateu chapter 16 vhesi ya 18 tigozotsanangura hedu taverenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuwo eHadhesi haangaikundi. Pataverengesa apa ndopanoonekwa izwi kekutanga muBhaibheri rekuti kereke rinoonekwa kekutanga parugwaro urwu rwaMateu chapter 16 verse ya 18. Jesu vamene vachitaura naPetro mushure tikadzoka kumashure vakanga vabvunza mubvunzo wekuti vanhu vanombonditi ndinani. Vamwe vakapindura zvavakapindura Petro ndokuti ndimi Mesaya. Jesu ndopavanozotanga kutaura naPetro vachiti, Ichokwadi zvawataura, ndini Messiah, wazarurirwa zviri zvirokwazvo naMwari. Ndopavanochiti, Paruware urwu ndinovaka kereke yangu, masuo eHadhesi haangaikurire. Ruware rwacho rwaitaurwa nderwupi manje? E, mutsvakiridzo dzatakaita, ruware rwaitaurwa ndiye Jesu nekuti ndiye dombo saka aiti paari iye achavaka kereke yake saka chinombonzi kereke sekubvunza kwamaita chii ukada kudzokera kumashure tikaenda kuchigiriki kunove ndokwakanyorwa shoko ramwari e, richitanga richizoiswa kuchirungu richizoiswa kuchishona nemamwe marudzi izwi rechigiriki rekuti kereke e, nderekuti eklesia rine zvirevo zvinokwana zviviri mumanyorerwo azvo eklesia muchigiriki zvichireva kuti vakadanwa zvoreva kuti nekumwe kutaura jesu aiti pandiri ndichadanira vanhu kwandiri paanoti paruware urwu ndinovaka kereke yangu nekumwe kutaura jesu aiti Ndichadanira vanhu kwandiri. Achivadana vachibva kupi? Vachibva munyika. Achivaunza kwavari. Kada kuzotarira zvakare e, chimwe chirevo cheizwi rimwe chete iroro rekuti eklesia rinoreva ungano. Izvo tinozozvinzwa manje e, kune mamwe magwaro vanhu vadanirwa kuna Jesu yaungano manje. ya mabva matsanangura ndanga ndatotova nemubvunzo kuti tingati kereke ndo chivakwa here chiumbwa kana kuti vanhu vakangoungana semuna mamarondera vanhu pongoenda kana pazvitoro paye vanhu votongoungana ipa pakuti vakutanga kutoimba nokunamata nokuparidza vhangeri tingatoti ikereke here kana kuti kereke totasa kuti ungano yevanhu nechivakwa rega tidudzire tiverenge kuna mabasa avapostori chapter 8 verse ya 3 bhaibheri rinoti paul akatanga kufamba achiparadza kereke achipinda imba neimba achiburitsamo vanhu achiuraya varume nemadzimai achiwakanda mutorongo zvotinongedzera kuti waiurayiwa kuti waisungiswa hazvisi zviwakwa vanhu saka kereke vanhu wanenge wakaungana wachinamata mwari chiwakwa eh, taka taita kunge tanongedzerwa ta parutivi hatisina kunongedzerwa pane chinhu chaicho chinonzi kereke chii ndinoona sekunge kuti satani akabvisa meso ewanhu pakunzwisisa kuti wazive kukosha kwechinhu chinonzi chechi chinhu chakakosha chinonzi chechi saka kukosha kwachakaita satani akaona ndoona kuti akaona sekunge kuti vanhu wakanzwisisa kukosha uku vanoramba wakamira zvakasimba pana mwari ndobva vanongedzera kuti chechi chiwakwa asi kudzoka tikadzoka musoko ramwari kubva patanga kuverengwa namufundisi kusvika tasvika kubhuku rekupedzisira mubhaibheri zvakazarurwa tinonongedzererwa kuti kereke iungano yewatendi ndo kereke iyoyo mm, tinotenda saka semukristu sei ndichifanirwa kuenda kuchechi zvinotosungirwa here kuti ndinofanira kuti ndiende kukereke kuti ndizonzi ndiri mukristu nekuti vamwe mazuva ano vava kuita sedambe rekuti vanoenda kukereke kuti vanotsvaga shamwari kana vari vakomana nevasikana vanotsvaga kuti ndoda kunorora kukereke saka vanhu vamwe ndozvavanoendera kukereke vamwewo ndovanotoda kuendera kukereke ndototi vanhu vanondiviga kana ndichinge ndafa ndamazuva ano handiri kukereke kwava nemaburial society nemapoka mapoka akasiyana siyana saka ndinotofanirwa here kuenda kuchechi kana kuti kukereke semuKristu? Mazviita nemubvunzo wenyu. Asi ndisati ndapindura mubvunzo wenyu, regai ndidzokere zvakare kumashure kune mubvunzo wamambobvunza wekuti kereke chii, chiumbwa here? Zvakanaka kuti tinyatsotsanangura ipapo kuti ruzhinji rwevanhu ruzive kuti saka chiumbwa chii nekuti tikapasiya pakadaro e, vamwe vanogona kukanganisika votadza kunyatsonzwisisa kuti saka chinombonzi kereke yacho chii ko chiumbwa chii tikaenda mutestamendi yakare kana kuti musungano yakare yatinoti e, old testament mwari vanotaura namozisi Vanoti, Ndivakirei tebhanekeri kuti ndigare pakati penyu. Haana kuti, Ndivakirei kereke. Mwari unoti, Ndivakirei tebhanekeri kuti ndigone kugara pakati penyu. Panguva iyoyo Mwari waiti kana oda kutaura naMozisi, Mozisi aitonokwira mugomo otaura naMwari ari ikoko. Mwari ndokuti, Aiwa Mozisi, nyaya yokuramba uchakwira mugomo iyi, chindivakira itebhanekeri ndigare pakati penyu. pari kunyatsonzwisisika handiti tebhanekeri haizi kereke vana mozisi ndokuvaka tebhanekeri vavaka tebhanekeri tebhanekeri inonzi yakanga iine e, zvikamu zvitatu e, kune kwainzi Ko eh, ndichashandisa izwi rechirungu ipapo e, ndakashaya izwi reshona ratinogona kushandisa kune kwainzi kuouter court kozoita kwainzi kunzvimbo tsvene kozoita kwainzi kunzvimbo tsvene tsvene ipapo ndo pakazenge potaura namwari mwari vakutaura namozisi vari mutebanekeri yakanga yavakwa Mwari vakanga vati kana voda kutaura navana veIsraeri kuburikidza naMozisi, vaitaura vari mutebhanekeri. E, ndoda kuti ndinoti tsanangurei zvishoma pachinhu chinonzi kereke. Tinogona kuibvisa pachi, paungano toiisa pandiri ini, inini pandiri, kana kuti umwe umwe anonamata, kana imi muri muKristu, muri kereke. ukada kunyatsozitarisa kubva ku eh, kusungano yakare yatingati old testament mwari vachitaura vaitaura namozisi vari munzvimbo yainzi tsvene tsvene kana kuti nezwi rechirungu kuhall of hollies munhu akagadzirwa zvakare aine mapoka matatu iwayo ane muviri Ane mweya unonzi soul. Ane mweya unonzi spirit. Chishona chedu chinonopererera chinenge chichingoti mweya but zvino hazvina kufanana. E, kunyatsoburitsa pachena regai ndinoita sekuisa kachurungu. Ane body, ane soul, ane spirit. Tebhanekeri yaMozisi yakanga ine zvitatu izvozvo zvaiti outer court, A holy place neholy of holies kana kuti nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene asi mwari vaiti kana votaura namoses vainotaura kunzvimbo tsvene tsvene ukaverenga shoko ramwari mwari vanobva vati anonamata mwari vanomunamata mumweya nemuzvokwadi mubvunzo uyu wakanga wabvunzwa nemukadzi wesamariya abvunza kuti isusu madzibaba achitaura naJesu anoti madzibaba edu e, ainamata Mwari mugomo iri. E, Jesu, imimi vaJudha munoti munonamata Mwari wenyu kuJerusarema. Jesu ndokuti izvozvo hazvisina basa nenzvimbo kuJerusarema here kana kuti mugomo here, asi Mwari vakutsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Saka kana tichiti Ku, kunamata Mwari tinofanira kumunamata ndirini ndichimunamata mumweya nemuzvokwadi. Aiwa, tinotenda. Musati mapindura mubvunzo wangu, tombokubatai muromo kekanguvana, tichambotora mafemo. Rambai muinesu. tinokuchingamidza zvekare pachirongwa pashoko nabridget tichipfuurira mberi tinodzoka zvekare kumubvunzo wedu vamadzinga sei semukristu ndichifanira kuenda kuchechi kuenda kunotsvaga vanhu vanozondiviga ndafa here kana kuti kunotsvaga shamwari Masetai pachivanhu pane tsumo inonzi kugara nhaka huona dzevamwe kunamata tiri kuteera matsimba evakatitangira kumashure saka tikaongorora musoko ramwari kubva kuna mateo tochienda naye kusvika kuna zvakazarurwa wanambotaura Tinoona kuti yakanga iri tsika yevanhu vese vakanga vadaira kuna Kristu, vakanga vati taakunamata. Vakanga iri tsika yavo yekuti waisangana panzvimbo imwe cheteyo wachidzidzisana soko raMwari, wachipakurirwa masoko anenge ataurwa newakuru wekereke panguva iyoyo pekutanga wakanga wachiri vadzidzi waJesu, wachitumirwa wadzidzi kubva kumatunhu akasiyana siyana wachiuya pawaiungana wachizodzidziswa wadzidziswa ipapo wozotora masoko iyayo wachipakura wachiendawo nawo kunodzidzisa vamwe tikaverenga zvakare kuna wahebheru e, chitsauko chegumi ndima yemukati 25 inoti iyo hama dzangu Ngatisamirei kusangana sezvandiri kuona yatova tsika yevamwe yekusada kusangana pamwepo, asi ngatikurudziranei kuti tisongana pamwepo sevatendi. Saka Bhaibheri rinotokurudzira kuti munokurudzirwa sevanhu vanonamata Mwari, semaKristu, kuti muwane pamunosangana pamwepo panguva iyoyo yekare yatiri kuerenga mubhaibheri tinoona kuti nzvimbo dzavaisangana vaisangana mudzimba e, mungave mudzimba dzevakuru vesangano kana kuti mudzimbawo dzevatendi nje vanga varipo ndomawaienda unosangana imomo zvaiitwamo zvaive zvekunamata kudzidzisana soko ramwari nekupanana masoko ekurudziro. Kana pane soko rinenge ratumirwa newakuru wekereke kubva kune rimwe dunhu raiuya mukereke mukereke imomo vanhu vobva varipakurirwa kana kuti vodzidziswa kunzi a ah, kudunhu rakati kune dambudziko rakati saka isusu tatumirwa soko kuno kuti tiwatsvagire kana iri mari kana huri upfu kana ruri batsiro runge ruchidikana saka zvaiwanika pawaiungana izvozvo. Saka waiungana munzvimbo dzakasiyana siyana, asi nzvimbo yanga yakanyanya kusarudzika yawaisangana manga muri mudzimba. Ma, tinoona zvakare kuti mudzimba wainyanya kusangana mudzimba nekuti pakazomuka kushungurudzwa kana kuti kuurayiwa kwemakristu vanhu wainamata saka kana wai wari mumba zvinongoita sokunge wakangoungana zvawo wari mumba asi vari kutoita kereke imomo saka nemamwe mashoko tinofanira kuenda kukereke kuti tinosangana nevamwe tichidzidzisana zvechikristu handiti saka mfundisi guredema ndine imwe mvunzo kune mirayiro here iri mushoko ramwari inoti ndinofanirwa kutoenda kukereke anoti kusvondo hongu regai nditsigire mashoko angu nezvinobva mushoko raMwari chaverenga zvakare ndokuzotsikitsinhira e, zvandinenge ndataura johani wekutanga chitsauko chechipiri pavhesi ya 19 regai ndiverenge pavhesi ya 19 vakabva kwatiri asi vakanga vasati vari vedu nokuti dai vaive vedu vangadai vaigara nesu asi vakabva kuti vavonekwe kuti vose havazi vedu ukada kuenda kubhaibheri rechirungu ukada kuverenga bhaibheri rechirungu panotaurwa najohani inenge ichiti vakabva kuchechi dzedu kana kuti vakabva kuchechi yedu nekumwe kutaurwa vakabva kuungano yedu nekuti vakanga vasiri vedu zvoreva kuti vanonamata vanofanira kunge vachiungana vanofanira kunge vachisangana but johani ari kutaura pano kuti pane vanhu vaisimboungana navo vakazobva kuungano yavo zvoreva kuti vanhu ava vanenge vachinzi vabuda muchechi zvoreva kuti pane kupesana kwavakanga vainako asi ukazviona zvava kubva mushoko ramwari johani anoti vakabva muungano yedu nekuti vakanga vasiri vedu neumwe mutauro vakanga vaheduka kana kuti vakanga vadzokera kumashure zvoreva kuti shoko ramwari riri kukurudzira kuti vanofanira tinofanira kupota tichiungana tinofanira kupota tichisangana kana musasangane nesu nekumwe kutaura taakutaura sojohani kuti mabva kuungano kwedu kana kuti maheduka kana kuti madzokera kumashuri mm -hmm. uye mukuungana ndichitsigira zvotaurwa namufundisi Kana vanhu vaungana pakereke pamwepo, wanamata, washumirwa, ndopanozobuda eh, zvatingati zviwanikwa zvinowanikwa muchechi semubvunzo wamabvunza tete bridget wekuti eh, ndinoenda kunoda kuigwa here wa tiri mhuri imweyo tinogara pamwepo kana mumwe wedu awirwa nedambudziko ndopatinozoti ah, hatingasii mumwe wedu aine dambudziko ega ngatibatsiranei ngatiitei mutsoho mutsoho tibatsire dambudziko raawirwa naro kana ungave muchato ngatifarei naye pamwe chetepo saka munhu anenge asina kuuya kuchechi kuzowigwa anenge asina kuuya kuchechi kuzotsigirwa pamuchato asi auya kuchechi muchechi ndomuri kuzowanika rutsigiro kubva pakuwadzana kwatinenge tichiitana Kuti awirwa nerufu handei kurufu kwake timubatsire ane muchato ngatitsigiranei pamuchato wake ari kufara kwaita mwana kwaita makorokoto madzimai eruwadzano wana baba tinomhanya teseku kunopemberera pamwe chete naye zviri kubva mukuwadzana kwedu paukama hwatawaka tiri kuchechi tinotenda mumwe munhu anogona kubvunza kuti kuenda kukereke ndokunamata here Ndinokwanisa kunamata ndiri ndega mumba ndakazvivharira gonhi rangu? Ndinenge ndisina kufadza Mwari here? Nokuti mumwe munhu anogona kuti ndinogona kutora nziyo dzechitendero dziri kuimbwa mazuva ano idzi ogoita nguva yake yekurumbidza musika ari mumba make imomo agojaivha achiimbira mwari wake apedza ogonamata mazuva ano pamatelevhizheni Kwane zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubuda pachivhitivhiti zvechiKristu. Saka mwangu na kuti ndikatora hangu DVD iro nogara hangu mba mangu nemhuri yangu toona toverenga tose Bhaibheri pavanenge vachiverenga kana iyo nguva yekuimba toimba tose tonamata. Ndinenge ndisina kuita kufadza Mwari here kana ndikadaro ndisina kuenda kuungano yekuti tinenge tiri pamwe chete takaungana. mazvita Bridget pane zvakanaka zvaunenge uchiita asi unenge uchirasikirwa zvakanyanya number one uye unenge uchityora zvakare soko ramwari rangarira iri gwaro randakuerengerai mfundisi toerengerei kuna wahebhero chapter 10 gai ndiverenge 25 pavhesi ya25 yes tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe asi tirairane zvikuru zvamunovona kuti zuva roswedera. Saka tinenge tatotyora rugwaro irworwo kuti rwukutikurudzira kuti hatifanirwi kuregedza kuungana sevanhu vanonamata Mwari. Tinofanirwa kuti nguva yatakatarirana, yatakawirirana iyoyo tosangana kuchechi. Kune zvinobuda pakusangana. Kana uri wega kumba, hauna munhu anokubvunza mubvunzo kana warasika. Unogona kuteedza mufundisi ngana nhasi, mangwana wateerera mufundisi ngana, mangwana wateerera mufundisi ngana. Uri kuita zvakanaka, uri kuwateerera. Asi iwewe paupenyu hwako, pane zvinhu zvaunotaira, zvaunokundikana, zvinoda mufundisi anokuti mwanangu apa unofanirwa kuti udai apa unofanirwa kuti udai anokurera paunodumbirwa paunotambudzika paunochema hauendi unonyararidzwa nechivhitivhiti ne, ne haunonyararidzwi ne nziyo yauri kunzwa apa asi unoda munhu anokubata unoda munhu anokunyararidza anokupa masoko anoenderana nenguva yauri panguva iyoyo saka zvakanyanyokosha kuenda kuchechi unorerwa mweya wako unenge uina mufundisi wakuru wechechi wanokurayira mararamiro aunofanirwa kuita ndimbokubatai muromo zvekare kwekanguva kapfupi vadiwe vatariri Tichambonunura mvura kwekanguvana, rambai muinesu. tichipfuurira mberi nechirongwa chedu pashoko nabridget tiri muno mugilma gardens kumarondera Tava kupinda muchikamu chekupedzesera. Nguva yedu yasvika kwamvura yacheka makumbo. Ndingadzoke zvekare neumwe mubvunzo. Mumwe munhu anogona kuti, inini handione hangu zvakakodzera kuti ndiende kukereke kana kuungano. Ndinoda kungoita hangu mabasa akanaka ndisingatadziri Mwari, akaita sekuchengeta nherera, kuchengeta shirikadzi, kubatsira vanotambura, ndichibhadharira mukana vana vasina nherera vaiva ndobhadhara mari dzechikoro ndinenge ndisina kufadza mwari here ndikadaro ndisingaendi hangu kunga nokukereke regai ndipindure neshoko ramwari mubvunzo wamabvunza e, sezvambotaura baba madzinga kuti bhuku yavahebheru inoti musazvidze kuungana sezvinoita vatsvene ibhaibheri rinodaro bhaibheri tinoriti ishoko ramwari Saka kana tikasateedzera zvinotaura Mwari tatadza kuteerera Mwari. Saka Mwari ngavadii? Ngavateererwe. Regai ndipindure zvakare nezvinobva mushoko raMwari. E, bhuku yaMabasa e, chapter 2 verse 42 inoti vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostora napakuyanana kwavo napakumedura chingwa napamunyengetero. Zvoreva kuti vanhu ava vane pavaitosangana vaapostora votanga kuvadzidzisa. Saka imimi kana maa kumba kwenyu, ichokwadi kuti munenge muchiona pazvivhitivhiti. Asi muchada kubvunza mubvunzo ka? Mungabvunze mubvunzo kuchivhitivhiti here? kuti aa pane pandisiri kunzwisisa kana watadza kunzwisisa unobvunza mufundisi ka nevakuru vekereke mukudzidziswa kwaunenge uchiitwa nekuti tinoziva kuti panodzidziswa vanhu panomuka mubvunzo saka shoko ramwari zvari kuti vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostora zvoreva kuti nemibvunzo yavakanga vainayo vaapostora vaidi vaipindura zvino imi mukati to ndosangana ndenge ndiri kumba kwangu zvangu uye pane pamwe pandafarira pataurwa neshoko ramwari hanzi nepakuyanana zvino kana muri mega kumba kwenyu munoyanana nani zvoreva kuti bhaibheri riri kukuridzira kuyanana zvekare rikataura zvakare panyaya yekumedura chingwa e, yandingataure nezwi rechirungu kuti igone kunzwisisa yatinoti holy communion kana kuti muviri washe modya muviri washe muri mega here kumba kwenyu zvoreva kuti vaitosangana vachiyanana vachidzidziswa nekudzidzisa uye vachimedura chingwa zvinokurudzirwa neshoko raMwari kuti tinofanira kuungana kuti tigone kuita zvinhu izvi tiri pamwe chete tichiyananawo tichikuzivai ndichitsigira mashoko ambotaurwa nababa kuti kana wawirwawo nedambudziko unenge uine hamaoka zvisiri izvo hazvo zvatinonamatira kuti e, ndinofanira kuzovigwa asi unofanira kuve nevanozochema newe nekuti rumwe rugwaro rinoti tinochema nevanochema nekufara nevanofara kana musingaendewo kukereke munozochema nani panguva yekuchema kwenyu munozofarawo nani panguva yekufara kwenyu saka ini ndinoti zvakanaka kusangana tichirumbidza mwari tichinamata mwari nekuti shoko ramwari rinoti ngatidaro mm -hmm. kuna vaefeso zvakare Pane rugwaro runoti pane anofara here pakati penyu ngaaimbe nzwiyo kana pekupedzisira perugwaro runoti pane anorwara here pakati penyu ngaadane wakuru wekereke wagomunamatira zvino kana usina kukereke kwaunoenda uchadana ani chifitifitti chinotiratidza zvakanaka vaparidzi vanoparidza zvakanaka vatokwanisa kuteerera asi kuti ndizovadanidze kuti uyai mumba mangu handisi kukwanisa kuuya ikoko muzondinamatira kuda anenge ari mhiri kwemakungwa mhm. kuda anenge aine sangano rine vanhu zviuru nezviuru zvevanhu iwewe haatombokuziva asati atomboenda kusangano rake saka kuti uzomudane kuti uyai mundinamatire zvinogona kurema saka zvakanyanya kukosha zvinonyanya kukurudzirwa kuti uwane nguva yaunoenda kukereke dzimweni nguva unogona ku Kubatikana basa raunoshanda rinogona kunge richikuda kuti unge uripo nguva dzose, asi unofanirwa kuzama nepaunokwanisa kuti paunoona nguva diki iyoyo umanikidzire uende kukereke kune vamwe, unowane kuwadzana nevamwe, unowana kudzidziswa soko raMwari, unowana kukurudzirwa pamweya wako pakunamata. Kudzidza unogona kudzidza zvakanyanya nekuona zviri kuitirwa vamwe. Pane mumwe akanga achizvidemba inhaurwa yaitaurwa noumwe aitambudzika achiti nhamo yangu ino nhamo yangu ino asi hanzi pakazodaidzwa zvikanzi varume umwe neumwe ngaaise nhamo yake apa vanga wari vashanu wari vashanu bva wati ndandanda nhamo dzavo wadzisa pa, pa, pasi apa iye pakuzotarisa aone yes yake nhamo katori kadiki diki pane dzevamwe saa zvikanzi raiti kana yako yaiona kuti yako yakakuremera chitorai nhamo apa sarudza akamanyira onotora yake nhamo kuti yanga iri nani zvakaitika nekuti wakanga wari pane vamwe saka uri wega unorasika asi pa pane waruzhinji haurasiki va aiwa tinotenda zvingada pamwe mumwe munhu kumba uko ari kunzwa dzidziso yedu yanditi ozova nemubvunzo saka kuti ndinosarudza sei kereke yekuti ndinge ndichienda kana chechi yekuti ndiende anenge ada kutendeuka handiti saka iye mubvunzo wake anozobvunza kuti saka ndinoisarudza sei iyo svondo yacho kuti ndofanira kuenda kukereke ishi anosarudzwa sei nemunhu iyo mazviita nemubvunzo wakanaka e, kuti munhu ugone kusarudza kereke kana ungano yekuenda tamboverenga kuna mabasa uku tikanzwa kuti vaisangana vakatsungirira mudzidziso dzevaapostora. Zvoreva kuti vaapostora vakanga vasingadzidzise zvemusoro wavo, vaidzidzisa zvinobva mushoko raMwari. Saka chokutanga chandinokurudzira pamunhu kana achitsvaga kereke kana ungano yokusangana navamwe vachinamata Mwari, tsvaga kunotendwa Bhaibheri, shoko raMwari.

Inoti rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa nokuraira nekururamisa nokuranga kuri kuri mukururama. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira mukudzidzisa. Todzokera kuna mabasa. Zvoreva kuti va- vaapostora vakanga vasingadzidzise zvemusoro wavo, vaidzidzisa zviri maringe naMagwaro. Saka kana munhu uchitsvaga kereke, tsvaga kereke inotendwa shoko raMwari, kunovhurwawo maBhaibhiri kana voda kudzidzisa. E, pane pandiitira zvakanaka panzi rugwaro runoranga. Rugwaro runoranga zvoreva kuti munhu mukereke akaita mhosva, tinofanira kutora Bhaibhiri shoko raMwari tomuranga neshoko. E, Muizwi rechirungu yatinoti discipline iya, munhu atadza aita zvisingatenderwe neshoko, tinotora Bhaibheri toranga munhu neshoko, todzidzisa munhu neshoko. Saka ini ndinokurudzira kuti munhu kana uchitsvaga kereke, tsvaga kunotendwa shoko raMwari. Tinotenda hama dzinga, mungatipe mashoko enyu ekupedzesera. Ichokwadi. E, zvakanyokosha zvekuti mukristu utsvage kereke e, number one chekutanga yaunofarira e, iwewe kwete yawamanikidzwa namai kana nababa kana natete aa asi yaunofarira iwewe kereke yacho yozova nezvinhu zvanongedzerwa namufundisi kuti inofanirwa chekutanga chakanyanyisisa inofanirwa kuwa ichidzidzisa soko ramwari chechipiri ichidairawo kuna mweya chechitatu inofanirwa kudairawo muumwari hutatu kuna mwari baba namwari mwanakomana namwari mweya mutsvene munongedzo wechechi yakanaka iwoyo Chazvakanyanya kunakira kana wapinda mukereke iyoyo, mweya waiyeyo waMwari akazopinda mauri anokubatsira kuchinyatsonzwisisa nekuona kuti pandiri ndipapo here kana kuti ndakarasika. Iyo yesoko raMwari kuna vakorose mubhaibheri eh, chitsauko chechitatu ndima yemukati 16 inotaura kuti regai soko raKristu rigare mamuri zvakapfuma. Zvira kuti zvakakosha kuti uone kereke inokudzidzisa soko raMwari. Vadiwa vatariri, mangozvinzwira. Tiri kukurudzira kuti ngatiendei kukereke tinorumbidza musiki tichinamata tiri vamwe chete semhuri imwe chete aiwa nguva yedu ndoyadyana ichi changa chiri chirongwa Pashoko naBridget tiri kuno kuGilmore Gardens kuMarondera. Tinokutendai vaPastor Goredema nekuya kuchirongwa. Tinokutendai vaMadzenga nekuya kuchirongwa. Ngatisanganei zvakare svondo rinoteera pachirongwa Pashoko naBridget. Zita ndini wenyu Bridget Sivanda. Chisarai.